Kamoro mar bentie jana mar LTN arwake makende ma en chenro mar kuk mar wach mikelo kod an Jeff Olumbaka kinde ka kinde. Otieno ma kawuono wadwa rango weche go eko mag kaka inyalo kal penj ma sani bedo wang'eyo ne jopuonjre nitiere e yueyo makende. Koro kawuono wadwa wacho how to pass exams. Maendi kaloko gi dholuo en kaka inyalo kalo penj e odiechienge adek. Ang'eyo ni ng'ato nyalo penjo ni to penj ikalo e odiechienge adek nade? Magi eki duto ibi ler achiel kachiel kod kuku mari. Penj kod penjo. Namba ni malo kanyo ero ichako kod kuku mar wach ka ito penjo mari. Kidwaro e Twitter ato bingago. Abiro miyo jatelo thuolo omosu nyisu nyinge kaunti ne kae to obiro bung'e kod twak. Arwaki e studio. Erokamano Jeff. Ne mos oganda.
Koro be akawo fursa ni mondo amos go oganda mag Luo duto sana sana nyithi skul nikech kawuono wadwa loso kodgi eh, study skills mano kaka inyalo kalo penj to kaka inyalo improve in performance nikech yudre ni nyithindo kodhi gi skul nyaka ber kinyisogi yo ma giluwo nikech kata kidwa biro Nairobi ka ia dala

An e jagem kama iluongo ni Ahono. Atiyo gi kambi miluongo ni World Link uh, Publishers. Be an jago buge kendo agologa motivational talks.
Erokamano ahinya eh, erokamano ahinya Edward Okinda arwaki e studio marwa otieno ma kawuono. Gima dwa ni mondo wachaki godo achiel kachiel ni aneno ka bugi ondiki ni how to pass exams. Gima ng'eyo ni penj en gima bende kinde ka kinde omiyo oganda kiondko. Kata obed mana profesa, kata obed nyathi skul, samoro odhi timo penj, owinjo ka nitiere luoro moro ma ibet godo kapok idhi timo penj. Kwang'e nyisa ni wach mar penj ni pressure mane mabedo ka oganda dwa ni otim penj? Ng'ani ma iluongo ni anxiety. Hmm. Anxiety gimoro mitimo leave alone penj kata kidhi e ng'wech sama igoga ni on your marks get set go cha nyaka itet ne matin kata olu- oluongi ni dhi address ji sama ichunga mbele ji nichako loso cha Yeah. nyaka ibwoge matin lakini ken just some bit of anxiety it is okay nikech ospy it is pass you on lakini too much of it is disastrous. Which anxiety leads to fear. Kitengeni fear leads to poor performance of any task. Koro mondo ng'ato kik bed anxiety kadwa timo penj, nyaka ibed adequately prepared. Mane gima wadwa discuss kawuono, how to get adequately prepared for penj. ma among other issues ma I would wish mondo address gi jogi en, en time management kaka inyalo manage time ni kaka nyathi school then revision timetable nikech kiloso revision timetable mano eka inyalo manage your time in school Yes. to revision timetable timetables be kwa lose to gin mang'eny ok en achiel nikech nitie timetable ma itiyogo eh, during school days yeah. uh, sache seche ma godiochieng yeah. to idhi e klas lakini okinyi sama ichiyoga sa apar gachiel mondo isom yeah. kata gotieno sama itimo preps yeah. nyaka ibed gi timetable miluwo ming'e ni abo somo subject maka sama kama yeah. and then weekdays wan gi timetables mopogre yeah. weekend opogre during the holidays bopogre and even when the exams are just about kendi loko timetable ti loko machielo to go in line with the particular examination timetable koro wabo address issues mag timetables go wabo address issues mag how to read and understand nikech nyithindo mang'eny somo ka ng'ama somo storybook mm. onyalo kata say ni kochako somo biology to chako from what is biology nyaka kano cover kodonje form 1 to somo somo nyaka otiek to ka wadigo penje ni ka uni somo to wacho na somo biology ko penje ni ang'o misomo to konyalo wacho nikech osome kaka ang'o kaka story book koro kwase discuss gi nyithi school how to read and understand wabo nyiso gi kata how to organize study topics mondo kata kidhi somo ting'en topic ni ma adhi somo e subject ma kama bang' mano wabo loso how to improve in performance in, in three days to wabo nyiso kata how to answer examination questions koro ka gin ka gin gi gigi duto te koro kidhi e penj tiyudo ka anxiety duoro cha koro dok chien kabisa koro mana matin ma koro midhi to maber saidi ma dong'ie lakini kok isomo ma in adequately prepared yes. koro kendo imedo luor saidi ma mano koro inyalo kata remo penj erokamano ahinya mr okinda gima koro adwa penje ni to terowa achiel kachiel step by step kaka wa, onego bed ni waikore ne piny machalo kama endi wacho ni nyaka wa prepare adequately nyiso ni to mokwongo wachako gi kanye mokwongo as far as kata somo is concerned nyathi skul onego bed ni chiewo gokinyi saa apar gachiel ibedi e skul ibedi e dala tichako somo kichopo kochopo odiochieng' ndalo skul tidhi e klas Games idhi idhi e games nikech we are a body minded spirit. Koro nyaka wang'i the body through physical exercise, the mind through education, the spirit through prayers, that's religion. So the three components, co- components are very very important. Koro kochopo preps, say kidhi e games mi tugo maber mi luokri. Yeah. Kidhi e preps, tibo winjo ka iwinjo iwinjo gik misomo maber kabisa nikech your mind has been refreshed. And then somo motieno ni be wa encourage nyithindo isomo somo moromo kik isom ahinya nikech ok ine jonyuol timoga makosa ka nyathi dhi e skul to ginyise ni dhi isom matek go to school and work hard lakini ok ginyisgi how to work hard koro nyithindo in, in respect ka giobey gik ma jonyuol ginyisogi mm. ka gichopo e skul to gi work so hard to the extent ma koro gi torture themselves kata aparo ndalo ma ne su jomoko ne ga kawo kata pi mang'ich ikete basin to isoyo tiendi mm. kata ikawo towel moro to isoyo pi mang'ich to itweyo work go hard mano is not right just just work right don't work very hard to in the process of gine of working right ni nyiso ni anyisoga ji ni a man should sleep for six hours seven hours women and children mm. eight hours or more fools nikech ki inindo eight hours or, or more you cannot succeed when you are asleep nyana succeed samigine koro anyiso nyithindo ni gisom gimonyaka sang'wen abich ka to this issue mar donje preps sa abiriyo aboro pod ng'ato somoga yes. mano koro you will spend uh, one hour to understand gima di understand within 10 minutes kadi bed ni in fresh koro it is said ni early to bed early to rise koro gichiwo gokinyi gi utilize godiochieng' maber and then ginind chon nikech kinindo malewo kabisa to koro kata gik ma jopuonj puonjo odiochieng' ok ibi winjo nikech ibo doze ibo doze in class to kine kidwa kalo penj the greatest asset ma in go Yes. gin jopuonj to koro sama onego mi jopuonj jopuonj konyiga tind koro inindoga nikech isomo gotieno saidi mane ma discourage koro people should just read enough Erokamano ahinya mwalimu Edward Okinda, awinjo kanyo kikelo maber. Awinjo kiwacho ne jo joma chwo onego nind seche auchiel, joma mine Koro nyithindo seche abiriyo, seche aboro mago gin jok ma wanyalo wacho ni joma ofuwo kaka Ofuwo seche iketo ni joma ofuwo ema nyalo nindo seche aboro. Kang'eyo ni joma nindo seche apar to koro wabiro wache nang'o. Mwalimu, awinjo ka iwacho kamano. Gima adwa penji ni to iparo ni ka ng'ato oluwo step ni endi kaka iwacho ni, to en gadieri ni nikech aneno kinde ka ni how to pass exams. Iparo ni ka ng'ato oluwo magi eki duto to penj obiro kalo maonge kod ng'ikruok moro amora? Wanyisi gimoro achiel. In 1993, yes. nadhi lecture Precious Blood, mm. mano bet namba achiel in the country. Mm. Koro kana dhiga kuro, ne nitie sister moro ne mzungu. Mm. Ano sama lecture to uwuotho e holo, uwinjo gik mawacho, mm. udhi gi chien, ubiro gi mbele, uwuok oko. owuoth e dirisa ka dirisa ocheko ah. tafano winjo na awacho gik mabeyo kabisa hmm. makoro en nobiro go office nan ga go office development house ka ah, 10th floor obiro wacho ni Mr. Kenda let's go you speak to the girls hmm. kanyise ne bubiro to mako leta gi thono wacho ni a very slippery kaka se yudi office ni nyaka hmm. wadhi to oyuaya to wadhi mana lecture gi seven times in one year those seven times when I lecture in one year pressures bro rubet number D namba achiel kata principal ma St Mary's Mr Witi yeah. nayude kapod he was still a young principal St Joseph's Rapogi 1993 kane wa lecture kuru that time nitie mzungu moro be ne en father obiro iro nyisa ni Mr Kinda what is it that you have done to our boys that they are practically kneeling before me to buy them the books mano this book how to pass exam kono nyisa ni gachi tibo dhigo yeah. lakini buge to boti mango bodo nkate mano chula about 127000 dalo cha 1993 yes. tiyudo ni rapogi that's the time St Joseph's rapogi no chako beche rapogi makoro anie sani ni makoro gima wacho kata there was a time ma Rachwer ma chairman ma Gor yeah. nochunga MP game 2007 to no sponsor ga mondo lecture some schools so na lecture about 19 primary schools out of those 19 primary schools Nantire Nyanza mana game game kuja mm. all of them mm. improved in performance ka, onge kata achiel mano mano ko improve achiel kuom gi en Barka Wandu nitie japuonj mano bet osiepna kanyo luong ni George Abwao na lecture gi bet namba achiel then nobedo transferred to the Nyasidi primary Kane odhi Nyasidhi Primary, koro nobedo promote koro en deputy. Yeah. Oluonga, oyudo ka Nyasidhi ne about namba aboro, hmm. gibet namba achiel. Aye bas odhi Malunga Primary ma entie sani. Hmm. Kodhi Malunga Primary, oyudo ka giywa boto. They were last. oluonga ma lecture magi improve from boto to position one namba achiel ting'eni magi gik ma ji ong'eyo kata joma lunga nitie ong'eyo kata jojudo nitie nyaka, nyaka skunde mana lecture duto koro gik monyisoga jogi gi gin gik ma proven kata principal ma alliance high school hmm. karioki ayude ke gonge secondary ka min grade mar gi en 6.2 hmm. kana lecture ne gi improve from 6.2 to 8.8 otere meru school Oluonga kendo wayudo ka gin 7.2 kana lecture ne gi improve from 7.2 to 10.2 odhi alliance ogochona onyisa ni Mr. Kida guess where I am apenje ni Meru school to wacho no I'm now the principal Alliance Boys High School monyisa ni bi ilosna gi nyithindo Alliance mondo gitim ang'o gikal penj madhi kuro maloso gi nyithindo masana Alliance timo maber kabisa kata Griffin mastare ne osiepna to nwa lecture ga kuro ndalono ne gidhi maber koro bed ni primary obed secondary sasa ma a lecture ga school moro amora Yeah. en guarantee ni they must perform better than all the previous years kata machakos ka ok ni skunde ma- mabeyo kende maluongo Yeah. nitie skul iluongo ni aic nyayo girls machakos ka nadhi lecture kuro ayudo gi at 3.8 to gi improve from 3.8 to 8 8.1 ah, higano higano higano. Mano nyiso ga ji ni sasa miluonga ma lecture ni nyithindo hmm. it is a guarantee ma they must perform better than all the previous years. Hmm. Okine Jeff kakoro this gine Saturday ma wadhi yani ma 16 hmm. adhi bet gi lecture session moro Kisumu Lions High School ma aboluongo waluongo jo primary kochakre 6 7 gi 8 abo lecture gi how to pass exams gokinyi chakre saa ariyo nyaka saa auchiel kama and then jo secondary school gi colleges yani form 1 form 2 form 3 form 4 gi joma nie college adwa ni wachak kodgi saa abich nyaka saa ochiko tawacho ni ni ng'ato ang'ata ma dhi biro kanyo kisa garanti ni gidhi odhi timo maber kata kodok kata kodok home gimomiyo awacho kamano mm, Nadhi Kapsabet Boys. A lecture gi to nochunga oko outside the hall gi principal. Ka nyathi mondo biro ira nyen Mr. Kinda, I've come to congratulate you. Because ni over the holidays kana dhi dala na yudo my step mother who is a secondary school teacher to ne en gi bugni how to pass exams. Nomiya bugno masomo Kana sesome, aduogo e skul ma apply gik ma bugno wacho ma manage to improve from the previous term's position 81 to position 1. Ing'e kana wacho kamano to principal luongo kijana moro to nyise ni dhi ni go and ring the school bell ma olang kendo go. Ing'e nyithindo go kendo chokre e parade 1600 students ma Kapsabet boys. To principal onyisi ni kata wan kaka jopuonj

Ka nyathi nowacho kamano, principal onyisa ni Mr. Kida, have you seen how my boys are looking at that book like they want to jump, jump on it and grab it from you? I guess and use pesa ni also 200. Yes. Imagine Jeff ni nyithindo go nonyiew this book karibu gi te mane books orumo mwago sim Nairobi ma books moko biro ma kendo gichako ginyiewo te ing'ang'a kaka Kapsabet Boys timoga kata to gine ginyiew that book Nikech testimony adi? Achiel. To an ase receive over 1 million such testimonies. Hmm. Makata nitie a few maketo ka, hmm. nitie mokwongo maketo ka, yes. mane kijana moro golo Kaga Boys. Hmm. Benson Turamira.
Eh, nowacho en. Eh, Kaga Boys I see. Eh, nowacho ni the miracle you performed in our school hmm. about improving in three days. Ne ah. very wonderful. Niwacho in fact he said some boys nicknamed Jesus. Ah. Koro gik mwawacho gi yeah. gin gik matimre kata king'iyo kamoro ka be mm. kibo yudo nitie nyako moro osomo osomo Mary Hill eh wacho no improve from position 33 to position 1 mm. to ma gik matimre ma kin janyuol mm. udhabo chajo ji pesa nikech ok nyal timo nono abo chajo 500 yes. Kelo nyathi, kelo gi five and tin, bugni tadhi migi nono on that amount. Tibo bet sure, ni kata nyathini ne bet ni namba marach, to dhi improve. Kinge nyathi mofuwo, onge nyithindo riek te. Erokamano ahinya Mr. Edward Okinda. Awinjo maber, awinjo ka itemo wacho nwa ka individual, itemo golo nwa examples. Gima aneno ka bugni en kod chapters ang'wen. Chapter mokwongo in uh, how a successful student spends his or her time. Aneno kamano ni kanyo, chapter mar ariyo en how to read and understand. mar adek bende itiyo kanyo, mar ang'wen bende itiyo kanyo. Ang'eyo ni ok wanyal tieko chapters ang'wen gi eki duto. Odiochieng' ma kawuono aneno ka thuolo to dhi remo, kata kamano ageno ne kapod abiro abiro dwaro ni mondo aluongi mondo watiek chapters ang'wen gi eki, nikech oganda dwa neno ni nitiere ng'ama ok nyal yudo bugni. Samoro nikech eh, wan otu ma ok wang'eyo. Wadwaro ni mondo wang'e ni to chapter one, how a successful student spends his or her time. Maendi inyalo wacho nang'o nikech sani nyithindo nie holiday, gi wuod ala mana chapter 1 nyiri kende chapter 2 chapter 3 chapter 4 obro cover negi in the coming weeks e kwelo say chapter 1 yes about how successful student gine mago ang'eyo kata kibet kod kan awacha awacha gin gik maseloso for a long time mm. kaka inyalo spend time ni sana sana during the holidays mm. nikech an holidays i believe ne ndalo yueyo yeah. nyithindo ne oyue mm. to kendo an aneno ni schools ma Kenya ka richo kabisa nikech schools have become examination passing factories. Miyudo ni chal na kagima nyithindo are being processed to pass exams yeah. to kagi koro gisewuok to they are not able to do other things. Koro me I would just urge ni during the holidays kin nyathi school to nyaka ilos revision time, time to ma wacho cha mhm. michako somo gokinyi sa apar gi nus apar gachiel tisomo kochopo kata sa achiel ariyo kama mhm. tikonyo jonyuol e tije mag doyo, tije mag puro, mag dhi e puodho, mag luoko sende, mag moto, mag timo gik moko mopogre. To kendo nyaka ine ni kochopo kata gimoro saa aboro ochiko ka, kendo in that time table inie gi some two to three hours kendo isomie kendo. To kochopo otieno kisechiemo, kadhi bayo kata ni dhi mielo hangla kata idhi gine to kendo koro ibedre piny isom nikech ok ine tij nyathi skul en somo. To ka koro in seche monego isomga pod nitie yore moko ma kendo idhiga yeah. bo distract koro chapter 1 ma wacho ni how to spend time yes. e gima wacho ga ni chakre 5 o'clock gokinyi yeah. nyaka 10 o'clock gotieno mm. nyathi onego bed ni timetable himself mm. to oluwo that timetable to the letter eko, eko, eko nyalo gine eko nyalo faulu mm. to timetables go baloso gi e book ka yeah. manyisi ka mm. nikech onge kaka inyalo spend time ni maber kok itiyo gi timetable mm. koro timetables ga loso ne nyithindo kanyo te mm. ginyalo ng'iyo kaka olosgi mm. mondo giti kodgi yes. mm. erokamano ahinya mr edward okendo ijo kae wacho ni timetable bende ni ka ma nyithindo nyalo manyo achiel kachiel neno ka thuolo nitiere kadhi kawewa mr okendo gima dwani mondo apenji penjo achiel mm. en ni nitiere jok moko ma bende osebedo ka somo adieri aneno ka uh, giwacho ni gisebedo ka gisomo inyalo yudo ni ng'ato somo adieri ok ang'eyo ni ng'ato kare somo mane Ng'ato nyalo somo dieri ma yoro ni better part of the day okawo kendo somo. Kae to jogi eki kata wana paro ni wana kod gi sikul jok machalo kamagi. Gisomo kabisa. Mm. Sasa kendo gito gisomo to kawa giki e penj. Mm. Tiro ka jogi gigore piny miwuoro. Ok ang'eyo ni ma to nyalo wacho. Ang'o makelo ni samoro ng'ato nyalo somo matek mm. to kodhi e penj to ok okal maber. Actually it is not how
long you read but it is how fast you read yes. because you should always learn to set time limit mm. on whatever we are doing mm. kata ka ng'ato mi japuonjo mikuwa na bich ni timo yeah. kik bed ni bet ata piny ni timo gi kata the whole weekend uh -huh. i program ya sewach na dwa timo kwano within 40 minutes to yes. bet down within the specified time mm. to be through with those five mathematical problems koro nitie ga jomoko

which enzymes are involved, mm. which foods are digested, are converted into what, then through the, the, the, through the hepatic portal vein to the liver for absorption and distribution. Mm. Yani ipenjiri kisesomo, kisoma soma tigine, hapana joma ok tim kama bergi, yeah. gin joma soma soma to onge gima gipenjre they don't reflect nikech ki reflect gimoro to it gets imprinted in the subconscious mind another mistake aneno nyithindo moko ka somo to osomo immediately kotieko somo to chako go koko mm. to immediately kigo koko yeah. to gik mane isomo ka mm. they they'll get yani irucho gi e subconscious mind mind, mm. mind ma koro kata kitemo paro gi bang'e yeah. emomiyo kata kisetieko somo tibet nyathi ma mtulivu ichako reflect iparo mos gik, yeah. gik misomo to koro Ka wanyalo wache wachno kaka koro this book how to pass. Yes. Nigetie terms moko mm. mitiyo go seto penj mm. mar very important ma samoro nyithindo kiaga mm. kisema ikita konyisi ni describe yes. opogre to discuss mm. konyisi ni explain opogre to narrate mm. koro the meanings of those terms are also important in so far as gine passing of exams is concerned koro wadeal gi terms go kate mm. such important terms like explain narrate elucidate examine yes. list, illustrate, identify, compare, mm. contrast, criticize, define, evaluate, mm. interpret, mm. justify, review, trace, summarize, relate, distinguish, highlight, enumerate, state gi mago duto te. Ka nyathi ong'e meanings mag terms go, yeah. and then ong'e no reflect kosomo, mm. and then ong'e ni onge koko mogoyo, yeah. and then ong'e no somo short portions of notes, mm. and then ong'e no bet gi discussion groups. Mm. and then ong'e ni o improve in performance through active class participation yeah. Nitie jomoko mok participate kata e class mm. to kine kok i participate e class to your mind will stray ichako mm. thinking of other things tipo wuta isetimo ang'o isenindo lakini kina an active participant miting'o lweti sama jopuonj openjo gimoro okay. tibo yudo ka you keep the you are you keep the teacher on, uh, you are you keep yourself on your toe mm. makoro kata kipenjo biro ti ikala kala maber mm. Mm. Erokamano nya Mr. Okenda, awinji maber gima asewacho kendo asingo ne ogandawa ni wabiro wuo achiel kachiel e weche giki mag kaka inyalo kal penj. Ok wanyal chaki otieno ma kawuono ma orum duto. Adwa ni mondo imigi nambani mondo mi ka ng'ato didwar ni mondo oyud buk mar How to Pass Exams kata odwa yudo buk mar neno ka inde ka Youth Inspiration and Success, eh, Youth Inspiration to Success mano bende kaindi Mr. Okenda ne ka weche mag chemistry bende ni kanyo. Koro adwa ni imigi nambani kata kopo ni ok wanyal romo kodgi e studio to ginyalo gochoni achiel kachiel mondo giyudne to iwacho nang'o kapok obiro waduogo mano kare mm.
koro nitie ma how to pass exams iuse siling mia ariyo yes. koro joma bobiro kisumo aidha inyalo biro nyiewo buk kata inyalo biro ti attend nyaka meeting koro nambana mar simu en 0727 05 45 75 and then on Friday adhi bet gi conference mar youth mar entrepreneurial conference and entrepreneurship joma dwa timo business koro this book youth inspiration to success actually yes. it is the, to me it is the best business book on earth mm. koro ki idwaro mako kata million within one year yeah. tibe an gi meeting maru on Friday pod the same place gine Kisumu Lions. Lions uh, Hall chiegni gi Nakumat ma Nairobi Road cha. Yes. Koro this book mar Youth Inspiration en 500. Mm. Lakini kakori bo biro for that talk on Friday to dhi bet 1000 nicho na charge 500 mar listening to the talk and yes. 500 for the book. Yeah. Koro these are the books ma wan go gi

an mana adhi cheke anyise ni mwalimu mm. ka in iyudo da es lilo ma kata one a minus onge yeah. to minister ywak ga ni ji timo marach mm. why don't you give us the same same revision questions and answers mondo waket into a chemistry book en wause 500 mm. then kwadhi biology nikech magi subject machacho ga ji momiyo waketogi mm. biology ni be japuonj manondike Mr. Mwoki nopuonjoga Makueni boys

kwan osebedo ka chando nyithindo sana sana e secondary mm. makoro nwatimo research naluongo mathematics teachers Nairobi ka mm. State House girls wabet kodgi piny nwadwa find out gimomiyo kwano ok tim maber to negi we found the answer yes the answer ne ni nyithindo kapod nie lower primary gi upper primary mm-hmm. gikia ni mathematics is a very important subject

mathematics yawra yawa dichiel kama mm. it become the easiest mm. subject of all koro jeff an kabiro kaka biro e studio ka yeah. adwa na solve shida ma nyithindo goni du e school duto te te te te te ke sababu mko kaka si rigi rigi ah. magi history gitimo maber mm. koro mabe 500 koro ng'at madwa biro eh, seminar ma wan gogo yeah. kata ng'ato ang'ata ma dwaro no nyiew bugegi mm. kigona sime namba maketo kanyono yes tineno kaka inyalo yudo gigo erokamano ahinya eh. mr kenda agoni erokamano duong' okalo tineno kawuono thuolo okalo nwa wach nyeri pod wabiro losi achiel kachiel ageno ni mar kwano nyeri to ibiro wena studio na ka an gosiepna ma nyaka ami buk kwano nyeri mondo ong'e ni to kwan itimo nade kwan en gima tek kaka ji okete te wacho ni kwan en gima yot en mana ni wan ema ok wang'eyo ni to kwan ikalo nade en moyot mo en moyot mo adwa we yawe e studio kaindi mm, mm, mm. mondo odong mondo konyo joma thoth miwuoro Mr Kinda nyaka wachak waduog mondo wawuoye chapter mar ariyo chapter mar adek chapter mar ang'wen agoni erokamano kuom kawo thuolo mari ageno ni oganda chieng' tich abich mano Friday Youth Conference Kisumu iwacho ni Kisumu Lions Hall kanyo ibiro bedo achiel kachiel kaito wacho ni chieng' ngeso bende ibiro bedo Kisumu kibiro chiwo twak achiel kachiel e weche mag kalo penj. Oganda duto, joklas aboro, joklas apar kod ariyo, jok matimo penj moro amora in ng'at noero madwaro mondo ochopi romo machalo kamano mar migosi Okinda Edward. Agweni erokamano duong' mokalo nyaka wachak warom kendo e studio. Nyasaye ogwedhi kendo kendo wakal penj kaka dwarore. Ma en kuku mar wach.
Erokamano bwana Jeff.